Che maitei horyvéva peẽme g̃uarã, mba'éichapa? Ko árape ñañemomandu'áta ñane mbo'epy ha'éva hína complementos o modificadores del sustantivo. Péro omoĩmbaha ñemohenda clases del complementos o modificadores del sustantivo. Moĩmbaha moteĩva complemento determinativo. Ha'e pe teroja moteĩva omoambuéva peteĩ terópe. ikatu oguereko ipype teroja techaukarã mba'éva papapýva térã kuaa'ỹva. Es el adjetivo que determina a un sustantivo, puede ser adjetivo demostrativo, numeral o indefinidos. Techapyrã, ko ñe'ẽjoaju rupive ñahesa'ỹijóta mba'éichapa ojepuru moĩmbaha moteĩva ñe'ẽjoajúpe. Jejesareko porãke hese. Ñe'ẽtekuaa rupive ikatu ñahesa'ỹijo kóicha, ñe'ẽ'ysajakuaa ha ñe'ẽjoaju katu rupive. Cómo hacer un análisis morfológico y sintáctico. En guaraní. Néi, ko'ápe jahecha ñane ñe'ẽjoaju. He'i kóicha. Amo karai. Amo ñe'ẽysajakuaa rupive ha'e hína teroja techaukarã. Néi, iguýpe jaguereko ñe'ẽjoejukatu rupive, amo ha'e hína complemento determinativo. Guaraníme ja'e oĩvaha moteĩva ha péicha.

joajukatu rupi se establecen entre las diferentes clases de palabras dentro de la oración. Techapyrã, aipo mbarakaja, umi kavaju akũa, mokõi yvoty, Temimbo'e porundyha, oimeraẽ kavaju. Oĩvaha pe róga, complemento acusitívo. Ha'e pe tero omoambuéva ambue terópe. Mokõive oĩ'arã ojykére, tero más tero. Es el sustantivo que modifica a otro sustantivo, sustantivo más sustantivo. Techapyrã, amo karai ira la marangatuete. Karai ñe'ysajakuaa rupive ha'e tero. Ira la ha'e avei tero. Tero más tero igual a moĩmbaha teróva. Néi. iguýpe jahecha ñe'ẽjoajukatu. Karai Irala ha'eha hína pépe moĩmbaha teróva. España ñe'ẽme ha'e hína complemento apositivo ha Irala katu ha'e hína pépe núcleo del sujeto. Ha péicha. Techapyrã. Che jagua kampa. Yvýpe jahecha jagua ha'eha tero ha kampa ha'e avei tero. Taita Vito. Taita ha'e Tero ha Vito ha'e Tero avei. Karai Irala Karai ha'e Tero. Irala ha'e avei Tero. Upéicha jahecha avei iguýpe, guyra ha ypekuéra. guyra ha'e peteĩ tero ha ype kuéra ha'e tero avei. Ha péicha. Oĩva ha tekome'ẽva complemento atributivo. Ha'e pe teroja tekome'ẽva oñembojoajúva Tero rehe, ombojoapy térã omoteĩ hag̃ua Tero más teroja tekome'ẽva, es el adjetivo calificativo que une a un sustantivo para calificar o determinar, sustantivo más adjetivo calificativo. Techapyrã. Amo karai ira la marangatuete. Marangatuete ñe'ẽ ysajakuaa rupive ha'e teroja tekome'ẽva, adjetivo calificativo. Néi, iguýpe jahecha ñe'ẽjoajukatu rupive. Marangatuete ha'eha moĩmbaha tekome'ẽva. Complemento atributivo. Ha péicha. Techapyrã. Pejagua ñarõ. Jagua ha'e tero, ñarõ ha'e teroja tekome'ẽva. Amo jagua morotĩ. Jagua ha'e tero, morotĩ ha'e teroja tekome'ẽva. Temimbo'ekuéra akãhatã. Temimbo'ekuéra ha'e tero, akãhatã ha'e teroja tekome'ẽva. Moĩmbaha mba'éva complemento diferencial o especificativo. Ñe'ẽriregua gua. ojoaju peteĩ teróre ha péicha oñondive omoambue hikuái peteĩ terópe. Es un sustantivo que determina o especifica a otro sustantivo mediante una preposición. Péicha pyrã, amo karai ira la marangatuete ka'akupegua. Ka'akupegua ñe'ẽysajakuaa rupive ha'e ñe'ẽ riregua posposiciones monosilábicas. Ha iguýpe jahecha ñe'ẽjoaju katu rupive. Ka'agupegua ha'e moĩmbaha mba'éva, complemento diferencial o especificativo. Techapyrã, pe kuñakarai ryguasu, Arturo Mario ra'y, Carlo rembireko, Ko'ã peve ñande mbo'epy rehegua ha katu aha'arõta porandu japyta upéicha.